Knapps ass neit Gaming Joer eriwwer, huet Luxplay och en neit Level erreecht? A sou séier kann et goen. Mir hate mol eng Kéier an eisem Liewen e Stand op enger Convention a lo menge mer scho mir wären een. Dofir, vergiesst déi 30 Sekonne Mattvideo wou mir driwwer kräischen dass dat eent Spill besser ausgesinn huet wéi dat anert oder soss iergendeppes. Haut kritt der eppes richteges. Haut kritt der d'Lux Play Game Awards.
Fir d'alleréischt komme mer mol zu klenge Spiller, déi e groussen Impact kënnen hunn. Eis éischt Kategorie ass d'bescht Indie-Spill vum Joer.

Scorn, de Visual Porn, do wou Eekel an Erotik openeen trëfft, trëfft sech wuel och de Goût vun der Gaming Community.
Jo, grad kruten d'Aen eppes z'iessen, lo gëtt et Zäit dass d'Ouere mol eppes op den Teller kréien. Eis Nominéierter fir de beschte Sound 2022 sinn, A Plague Tale Requiem, Splatoon 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Rune Factory 5 a Metal Hellsinger. A gewonne huet A Plague Tale Requiem. Interessant, Rategeräischer schénge wuel e méi groussen Impakt gehat zu hu wéi geduet. Entweder dat oder de Billy huet d'Votes gehackt. Wéi mir wëssen, Gi Videospiller net just alleng gespillt? Nee, villes ass fir zesummen oder och géinteneen ze spillen. A wéi eng Spiller hunn dat dëst Joer am beschte gemaach? Mir hunn an eiser Auswiel Modern Warfare 2, Cuphead, Delicious Last Course, Splatoon 3, Monster Hunter Rise, Sunbreak an Yu-Gi-Oh! Master Duel. An gewonnen huet Call of Duty Modern Warfare 2. Jo, dat do ass dann dës Kéier e Punkt fir eise Triple A Kolleegen. Gutt geschafft Call of Duty. Wéi d'Text-Based Adventuren et fréier scho virgemat hunn, brauch een net ëmmer e wonnerschéine Schickimicki oder Sound fir e gutt Spill ze maachen. An hautzedags gëtt een och net méi mat der Hand geholl, an dat weisen och verschidde Spiller wéi Dark Souls a sou weider, déi bekannte Wege sinn. Dofir weisen ech och elo wat an der Best Narrative Kategorie gewonnen hutt. Nominéiert waren Scorn, God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Stray an den Elden Ring. An de Gewënner ass, ech bieden ëm Trommelwirbel, Elden Ring. Jo, ech hunn dat héieren. Ech hunn et net.
Well awer net nëmmen eis Stëmme wichteg sinn, mee är och, hu mer och Äerch ëm är Meenung gefrot.

Elden Ring, Gratulatioun! Zweetausendzweeanzwanzeg ass elo leider bal eriwwer, mee et steet scho Schéines um Horizont. Zweetausenddräianzwanzeg versprécht och vill interessant Titele matzebréngen.
Nominéiert si fir de Most Anticipated Game 2023 The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Hollow Knight Silksong. Star Wars Jedi Survivor. Resident Evil 4 Remake. An Crash Team Rumble. A gewonnen huet The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ween hätt dat geduecht? Gi fléien wann ech soen ech wär iwwerrascht, mee et ass ze hoffen.
Iwwerraschung, no esou laanger Zäit si mol eng Kéier de Luc an ech erëm nees virun der Kamera. A fir déi Iwwerraschung ze feieren, weise mir iech och elo Wat ass d'Iwwerraschung vum Joer? The Biggest Surprise an nominéiert waren Pentiment, Pokémon Legends Arceus, Tunic, Persona 5 Royal, an Sifu. Luc, solle mer eis emol iwwerrasche loossen, wat déi gréissten Iwwerraschung vum Joer 2022 ass? Daniel, elo ass déi prett. Sou ganz iwwerraschend.
Also, de Gewënner vun der Kategorie Biggest Surprise ass Pokémon Legends Arceus! Jo, wien hätt et geduet? Géif fréck mech mol nees e Pokémon-Spill, wou Spaass mécht.
Spoiler Alert, dat nächst wäert net sou gutt ginn.
Ok, ok, do hu mir Iech scho laang higehal mat all deene klenge Kategorien. Mee elo ass et esouwäit, mir kommen zum Highlight vum Owend, zur Haaptkategorie. Zum Game of the Year. Nominéiert waren dëst Kéier Elden Ring. A Plague Tale, Requiem. Bayonetta 3.
Pokémon Legends Arceus. A God of War, Ragnarök.
A gewonnen huet d'Spill vum Joer 2022 fir Lëtzebuerg, oder op d'mannst de Luxplay Publikum, ass
Elden Ring!
Heiansdo gesitt der, egal op Amerika oder Lëtzebuerg, heiansdo sinn d'Leit sech awer net aartlos eens, bréngt Elden Ring der Welt dënn eppes aus wat eise Eenege kënnt? Vläit net grad, awer mir kënnen eis warscheinlech eeneg sinn, dass et de Präis gewonnen huet a mir soen domadder villmools Merci a bis d'nächst Joer!
Sou, dat war et dann och fir haut. Mir hoffen et huet iech esouvill gefall wéi eis. Et war mol enker bësse méi sophistiquéiert an ech wëllen enker Gratulatioun un all Spill soe wou gewonnen huet. Är Meenung war eis och wichteg a mir hoffen mir kréie bësse Feedback heizou a mir gesinn eis dann déi nächst Kéier. Ciao!